Matul dawn l-aħħar tliet snin, erba' kemm ilu li beda l-proġett tar-restawr tal-palazz, fost l-affarijiet trovaturi ħa ngħidu hekk li saru, Kienu erba' postijiet, tlett ikmamar u gallarija, li sibnihom illi taħt l-ammonti kbar, anke sa sittax-il passata żebgħa fuqhom, kien hemm taħt nett pittura, diżinji, dekorazzjonijiet, elementi oħrajn illi dawn ma konniex nafu bihom. b'aktar xogħol u investigazzjonijiet anke mal-conservators li kienu qegħdin responsabbli jagħmlu dawn ix-xogħlijiet, bdiet toħroġ aktar l-idea ċara x'kien hawn u ma kienx hawn. U bħala perjodu dawna ġew iffissati li kienu ta' lejn l-aħħar tas-seklu tmintax, jiġifieri b'matul il-ħakma tal-Franċiżi f'Malta jew għall-aħħar żminijiet tal-Kavallieri qabilhom. Imma Heritage Malta, il-kuratorjal kien flimkien ma' studjużi oħrajn, iktar rajna li kienu approprjament li huma tal-perjodu Franċiż għal bosta raġunijiet. L-ewwel nett nafu li kien hawn dokument li juri li kien hawn ħlas lil artist Malti biex isiru d-dekorazzjonijiet fil-palazz u dan tħallas lejn Diċembru tal-1798. Aktar 'il quddiem, fl-1888, Blanche Linton Simmonds, it-tifla ta' Linton Simmonds li kien gavernatur, ippubblikat, ħa ngħidu hekk, katalgu interessanti ħafna tal-palazz, il-pittura, l-għamara u d-dekorazzjonijiet li kien hawn. Issemmi biss suffett ta' kamra minnhom u suffett ieħor żgħir li huma bil-mitoloġija, din il-kamra li qegħdin fiha hawnhekk u sala oħra viċin tagħha tidħol minn ġo dina. Irridu ngħidu li dawn il-kmamar u gallarija jinfdu ma' xulxin, imissu ma' xulxin u jinfdu ma' xulxin. Hawnhekk issemmi li dawn t-temi kienu bil-mitoloġija. Ma sibnihomx lanqas fis-saqaf tal-kamra l-kbira, mhux ta' din il-kamra, imma bir-restawr sibna illi għad hemm ħafna traċċi biżżejjed biex nirrikostruixxu dak li huma l-qasmiet, il-framing, eċċetera eċċetera. Biss sibna traċċi wkoll tal-pittura mitoloġika u l-frames tagħhom. Dak li ngħidulhom vignettes. F'din l-istess kamra, llum ngħidulha tal-Franċiżi, instabu ħafna wkoll minn dawn it-tip ta' vignettes u dekorazzjonijiet. Preżentament, din il-kamra min jiġi jara l-palazz, jara bid-damask. Imma taħtha hemm dawn il-vignettes. Għalfejn ma kxifnihomx? Għaliex min kien żebagħ fuqhom l-ewwel passati, intuża t-tip ta' żebgħa li l-binder tagħha, Tant kemm qabad ma' din il-pittura illi meta bdejna nagħmlu xogħlijiet normali b'dak bit-teknoloġija li hawn illum, bdiet issir bdejna nitilfu xi ftit jew wisq minn dawn il-pitturi, inti u tikxef. Allura ddeċidejna Heritage Malta u l-Conservators illi niefqu, jittieħdu samples, jiġi dokumentat kollox biex naraw fil-laboratorji tagħna u assistiti minn oħrajn, Kif nistgħu nsibu soluzzjoni biex inneħħu din il-whitewashing ħa ngħidu hekk minn fuq dawn il-pitturi? Tal-gallerija hija interessanti għaliex tkompli mal-istess tema ta' dawn il-kmamar. U l-fatt li huma bil-mitoloġija jew bħal din il-kamra bl-erba' kontinenti qed juruna l-era Franċiża li affarijiet reliġjużi ma kinux, ħa ngħidu hekk, baqgħu favoriti bħalma kienu fis-snin ta' qabel taħt il-Kavallieri. Dina kienet madwar Franza kollha u fejn bdew jirbħu, ġifieri qed tagħtina dik l-indikazzjoni. S'intendi mhux qegħdin ngħidu mija fil-mija li saru fi żmien il-Franċiżi, hemm dawn l-indikazzjonijiet, dokumenti u secondary sources bħalma semmejna, primary u secondary sources, imma wkoll għandna il-fattwalt kif x'sibna u ma sibniex li qed juru li huma indikazzjoni ta' dan il-perjodu.